Tēnā tātou, oh, tēnā koutou. Um, ana i te pitopito kōrero nā te mataku, nā te wiriwiri. Ka o nā te mea he, he māma au no, o ngā tamariki tokotoru nei. Uh, me pono ka, ka tuhi, ton, i, tuhi tonu au i taku kōrero i te ata nei. Nō reira, anei te pitopito kōrero. Um, ko ai tēnei e tū atu i mua i a koutou, Ā, i te taha o tōku koroua, ko Mauao te maunga, ko Tauranga te moana, ko Takitimu te waka, ā, ko Ngāti Ranginui te iwi. Ā, i te taha o tōku kuia, ā, ko Maungatautari te maunga, ko Waikato te awa, ko Tainui te waka, ā, ko Ngāti Korokekahukura, ā, te iwi. Nō reira, ko ahau Tēnā, Wahineata Smith, tōku ingoa. I tipu ake au i te tāone nui o Tokoroa. Āe, he tāone pai tērā. Tērā pea kāore i tēnei wā. Engari, i te wā i tipu ake au, he tāone pai. I kī au he māmā au hoki, tokotoru aku tamariki. Ono, wha me te tekau marama te Potiki. Ae, he, he, no Tonga to ratou papa. No reira, he ahua uaua i etehi wa ki te tu maro i to, to matou taha Maori i te wa i, i, i tino kaha te iwi nō Tonga. Kāore e kore e kite koutou i ngā wiki kua pahure e hāngai ana ki te rīki. I tino māro rātou. Engari, ko ahau tēnā, tēnei te mihi ki a koutou. Katoa. Katoa. Right, so ko nga tino take mo taku tuinga i mua i a koutou i tenei wa, he roa te wa kaore au i mahi tenei tumomo mahi, te tu i mua i te marie e kauwhau ana, te tu ki te korero i roto i te reo Maori hoki. I I mutu au, or i rangahau au, i tuhi au i taku tuhinga whakapae i te tau, or kua mutu, or i mutu i te tau 2012 pea, ah ae, 12, mai i taua wa ki tenei, he, he turanga mahi taaku korero Pakeha. Korero Pakeha, mahi i roto i te Pakeha tanga, Nō reira, āe, i whakaaro au i te wā i kī au i te pōwhiri mō tēnei, tēnei wānanga, me haramai, me tū ka tika ki te kōrero i te reo, āe, ki te whakapakari anō i aku, i ōku ake. Pūkenga ki te kōrero i te reo. Nō reira, kāore e kore, he nui ngā hapa. Ākuanei, a muri i tēnei, ehara i tēnei wā, koa, a muri i tēnei, ka whakatika mai, whakatikaina mai, koa, um, ai, he pai tērā ki au, nō reira. Um, koina te tino take, um, ki te, ki te um, whakanui i tēnei kaupapa. te whakatairanga i tō tātou reo rangatira anō hoki. Nō reira, kia ora. Hai, he aha te tuakiri me āna huarahi maha? Ko tēnei e kōrerohia nei um, ngā, ngā huarahi maha mōku. Okay, i, i te wā i, i tuhi au, i rangahau au i taku tuhinga whakapae, he, he tirohanga tērā mō te whakapapa me te tuakiritanga. te hononga i Wanganui i ngā mea e rua. Ki au nei, e whakapono tonu nei i ēnei rā, ā, he orite ngā mea e rua. Ko te tua, i ēnei rā, ā, mehemea ka kore, ka whakamōhio atu koe ki te, ki te hunga, ki te tangata rānei, ā, e, ko wai koe, Ko te whakapapa tērā, anō nei ko tō tuakari, tuakiri tēnā. Nē? Ā, nō reira me tū, i te wā e kōrerohia nō whea koe, i te wā e kōrerohia, i te wā ā, i tipu ake koe i whea, ā, ko tērā tō tuakiritanga. Ā, ko tērā tōku whakapae. Ā, So nō reira, nō te au i kite, i kī au taku pepeha i te, i te tīmatanga, um, i tipu ake au, ai, ka tū whakahīhī tērā, ahakoa ki ētehi au, e, nō Tokoroa, ka tū whakahīhī au, ko tērā taku wāhi i, i tipu ake. Um, ai, and then ētehi atu āhuatanga hei whakamōhio atu ki a koutou, Ko wai au? Arā, ko taku tuakiri tērā, arā, he māmā anō hoki au. Ko tērā tētehi huarahi hei whakaatu ko wai au, arā, taku tuakiritanga. Ā, āe, te, te, te mahi tākutatanga, ā, ētehi rōpū kei te whare wānanga, ērā mea katoa, ngā, ngā āhuatanga hei, o ngā huarahi hei whakaatu i tō ake tuakiri. Ā, āe, nō reira i ēnei rā, me te whakapono mari, oh, whakapono tonu au, um, āe, he rite ngā mea e rua, te tuakiri me te whakapapa. Āe, so, ko tēnei, taku kōrero i tēnei rā, um, oh, Um, taku kōrero i tēnei rā, he kōrero mōku ake, mō tōku ake haerenga, kia whakatū o whakamōhio atu ki te marea ko wai au, engari mōku, um, mō tōku ake haerenga ki te tū māro i tōku ake Māoritanga. I kī au i te timatanga nā te mea he taha nō Tonga aku tamariki, he taha Māori anō hoki, ko tēnei taku huarahi o taku rautaki me kī hei whakaatu ki a rātou, anei mātou, anei te iwi Māori, anei tētehi taha ōku, ō rātou, me whakanui, me whakanui. Ā, i, i mua i taku kōrero mō tēnā, i, i kōrerohia nei mō ngā tūmomo ahi, ā, i te wā i, i tuhi au, i rangahau hoki taku um, tohu kairangi, i, i, hom, i tākoha mai ēnei uh, I te kōrero nei mai te mātanga mai te rangatira i mua nei nā Te Wharehuia i ēnei whakamāramatanga mō te ahi, mō ngā tūmomo ahi. Anei aku whakarāpopototanga o āna kōrero. Ā, nō reira, he mea, he disclaimer tēnā. Nō reira, mehemea ka. Ki te koutou ienei, ko te ahi ka roa e mohiotia whanuitia te maria ko wai aua aua tangata ne? Ko te ahi ka roa ko ko tera nga nga tangata e noho tonu ana i te papa kainga i manaakitia mai i nga i te kainga, i nga wahi o te kainga. A ko te ahi mahana tera a ko tera nga hunga e e noho atu i te papakāinga, engari kaha hokihoki ana ki taua wāhi, ā, i ngā wā katoa, engari ko te tino rerekētanga o te ahikāro me te ahimahana ka noho ā-waho i te papakāinga. Ā, ko te ahi teretere tēnā e whai atu nei, ā, ko tērā ki ngā tāngata e noho atu, ā, e, i hoki ki te kāinga iti noa iho te wā. Iti noa iho, tera pea mo te tangi anake pea. He rite tonu tera i te wa i korero a Maoa ko Te Wharehuia i te whakamarama mo taua ahi, tumomo ahi. He rite tonu ki te ahi o te kanara e whitawhita ana e tere, tere. ana, ā, āe, me te mea whakamutunga ko te ahi mātao e kī ana ko, ko te, te hunga e noho tawhiti atu, ā, kua kore ngā whakapaparanga i hoki mai, ā, mō ngā āhuatanga, mō ngā take maha. Engari, ā, i te wā i, i tuhi au i taku Tū ngā whakapae i whakaaro au i taua wā aue he ahi teretere ahau. Mehemea ka titiro ki tēnei. Nā te mahi, nā taku haerenga ki Ōtākou, noho tawhiti atu, i te wā i hoki mai ki Te Ika a Māui, he tata ake engari, oh, kei te, he uaua ki te whakahoki. Nō reira, he whakatau tāku, ō, i whakaaro tōku ki te, he hiahia nōku ki te tinihia taua ahi rā, ko tōku tino wawata kia, i tēnei wā kia hiki ake ki te ahi mahana. Nō reira, ko tāku, ko tētehi o tāku tino rautaki me kī mō tērā, Ka hoki au ki te kāinga, ka kimihia tētehi tino huarahi hei akiaki i au ki te hoki ki te kāinga. Taku tino waimarie, kua tīmatahia, kua tīmata tētehi rōpū kapa haka ki taku papakāinga, ki te pā. Kua tīmata pea i ngā tau e rima pea ki muri rā, engari ā, ka puta mai te, taku mātāmua, ā, nāwai rā ka puta mai te waenganui, ā, engari i tēnei wā i whakaaro au, hau e, me, me mahi ā, tētehi mea hei, hei ahi mahana ahau. Ā. Āe, nō reira ko tēnei, ā, i te tuatahi me mōhio whānuitia, o me mōhio, whakamōhio atu ki a koutou, ehara au i te, i te mātanga i te kapa haka. Ehara au i te, ā, ehara au, o kāore au i te kaha E te wahine kaha waiata. Oh, e kaha, engari kāore i te reka. Engari nō reira, he, he āhuatanga hou pea um, tēnei hoki ki au. Um, engari, ai, koirā. um, ko tētehi o ngā tino, um, ko tētehi atu o ngā tino uh, mea o tena, teno āhuatanga hei take, hei, um, hei whakahoki ki tēnei uh, kapahaka. Uh, nā te mea i, i, i au e tētehi tangi, uh, i hoki au tētehi tangi, um, ka, ka kite au i taku irāmutu me taku tungāne e kōrero, kōrerorero ana ki, ki te whānau whānui. I ki au ki taku irāmutu, oh, ko ai tērā, Oh, ko wai tērā? Oh, ko Whaea Atara tēnā. Oh, oh, ko Kazi tēnā. Oh, ka pai, ka pai. Kāore au te tino mōhio ko wai ā mātou, ō mātou whānau whānui, engari ka mōhio taku irāmutu me taku tungāne, ā, kore, kore rawa te hunga e kite ia i roto i te ao kapa haka, i te ao Māori rānei. Engari, i hoki ia ki te kāinga, ki te mahi tēnei. Ko au, mehemea ka titiro ki au i roto i taku whānau, ko au e ako i te reo Māori, e tuhi i te reo Māori, aha rānei, engari kāore au i hoki hoki ki te kāinga. Nō reira, ko tērā tētehi tino, tino kaupapa Hei, hei, um, whana i taku tou, um, me ki. No reira, um, ai, ko te kapahaka, ko te mahi kapahaka, i timata tēnei roopu, um, ko te aka tārere, tēngoa, um, me, me pono au i tēnei, uh, me kōrero au hoki, me whāki atu ki a koutou. Ehara tēnei te kōrero e pā ana ki taua kapa, he kōrero mō taku haerenga. Nō reira, ētehi kōrero mō te kapa, kāore au i tino mōhio. Pērā i a te whaea nei me te matua rā, engari ko tēnei tētehi kōrero mō taku haerenga. Nō reira, ki au nei, ko te tino kaupapa o te kapa nā, te kapa haka nā, o te kapa, ki te Tōia mai ki te akiaki, ki te whakawaia ētehi o ngā whanaunga ki te hoki. Me tū tēnei, me tīmata tēnei rōpū, tēnei kapa hakana ki te, āe, tōia mai, ki te whakawaia mai ētehi o ngā tāngata ki te hoki atu. Me te mea nei, ki te tū māro, ki te whakamōhio atu ki te ako hoki i ngā hītori, ngā reo, ngā kōrero, mātauranga rānei e pā ana ki Ngāti Korokī, Kahukura. He kōrero i roto i tērā hoki nā te mea e rua ngā marae engari kotahi te iwi, koirā te tino kōrero o taua kapa, me honohono I aua marae e rua anō, hei iwi kotahi anō. Nō reira, ko tērā te te Ngāti Korokī Kahukura. Nāwai, i rua, tokorua i te wā i tīmata tēnei rōpū, tokorua ngā ngā Wahine, ngā, ngā irāmutu, me kī, ā, i, i tino hiahia ana ki te mahi i tēnei mahi, ki te ako, whakaako, ā, i te, i tēnei, i te kapa haka nei. Ā, i tipu ake rāua tahi i, i te ao Māori, i te kura kau, kōhanga i te kura kaupapa, ā, i tū rāua tahi mō ētehi atu kapa anō, ā, nō reira he, he, he pukenga ā rāua tahi ki te mahi i tēnei mahi mō ō mātou whānau. Ā, mō wai? Mō te whānau katoa. Ā, mō, ko te, te mea tuatahi, he whakapapa tōu ki te marae, ā-toto, ā-hononga rānei, mehemea he, ā, he, Huna o ngā hungarei rānei, pai rawa tērā. Koina te ture me kī tuatahi, engari kāore i aukatingia ngā kuaha. Kāore i aukatia ngā kuaha ki te marea, engari nā te tino kaupapa o te hokihoki mai o ngā whanaunga, koina ngā mea tuatahi. Āhua Miki rapu nga nga um te whakaahua ra na te mea kaore ratou e mohio ka puta to to ratou kanohi i taku korero engari um ai ai ka taea koe te kite tera ne ai um Āe. Nō reira, auē, kei te tira haere taku kōrero. um, kei te pai, kei te pai. Nō reira, he āhuatanga um, uh, whakarāpopoto pea tēnei i tēnei wā. Ko, ko te tuakiri me te whakapapa, he orite ki au. He orite ngā mea e rua. He, um, I ēnei rā, nā te mea ka whakamōhio atu koe ki te hunga ko whea, ā, ko wai koe, nō whea koe, ā, nō tēwhea wāhi, nō, nō, nō wai rānei, ā, ko tērā tō, te, tō tuakiri. Ā, ko ngā mea kei tua i te kiri, ko tērā ngā ngā huarahi i kōrero au i mua rā, arā, ko te, ko te kī atu ko he māmā koe, i, he, he hononga au ki tēnei rōpū, he hononga au ki tērā rōpū. Ko tērā ētehi āhuatanga i tua i te kiri, arā, tua i te whakapapa, tua i te hononga ā-toto nei, engari ka tū ki te whāki atu i tō ake tuakiri. Āe, i tēnei wā ki au nei, he ahi mahana au i tēnei wā, i tēnei tau anake Maha ake taku hokinga atu i ngā tau e rima pea kua mahue nei. Nō reira, mai i tēnei kaupapa, ka hoki au, i hoki au i ngā wā katoa. Ki au nei, he pai tērā mō aku tamariki, mō ahau hoki, mōku ake i te tuatahi, nā te mea, mehemea kāore au e tū kaha ana, Ā, kāore āku tamariki i kite i tērā, i te hira, hiranga o te, te ao Māori, i te whakapapa Māori, ā, nā te mea he tino kaha ā rātou, ā, taha tonga. Ā, āe, i, i tēnei wā hoki, ā, kāore au i, i, ā, poipoia rāua rātou i te reo Māori, ā, ahakoa Ko tērā taku hiahia, anō nei he āhuauau ana tana nā te taha tonga. Engari, he hua tā tēnā, ka taea e rātou te kōrero o te te whakamārama i ngā oh, ka mutu! oh. He tohu tera. Ka pai, kua riri te kahu. Ka pai, tata ki te mutu, tata ki te mutu. No reira, ae, he ahi mahana au i tenei wa, koina taku. Ko nga huarahi i tino hua ki au nei, E toru ngā tino hua mō taku hokinga hokinga atu i tēnei o ngā kaupapa, kotahi te mea tuatahi ko te tū māro i au, i au anō, i taku kiri anō. Ka tū māro au ki te whakaatu ki aku tamariki, āe, he hiringa tō tātou, tō, tō mātou ahurea, Māoritanga, ao. Ko te mea tuarua, he kanohi kitea, ā, ki, ki te marea, ki te haukāinga. Ā, ko tērā tētehi tino um, take mōku, ā, tino hua mōku, um, nā te mea, ai, i te wā i hoki au, kāore ētehi, o ētehi ka, ka kōrero tonu, oh, ko wai koe, nō whea koe, kei te pai tērā, engari, kei au, kei te mōhio au, ētehi atu. Um, Nā te mea i kī au, āe, te maha ngā wā, oh, maha ngā wā i tēnei tau i hoki au, i te wā i kōrero maha he ne, ā, i, iti ake i te tekau, engari maha mai i tērā o ngā tau ki mua rā. Nō reira, ahakoa, ahakoa he iti, he pounamu, ā, mōku ake, mō tōku whānau, ā, mō aku tamariki anō hoki. i kei te pai he whakaahua whakamutunga o aku tamariki engari oh oh ka pai ka pai oh kia ora ana ko te tū mārō nā taku mātāmua tērā te kanohi kitea i waenganui i te i ngā kaihana i ngā whanaunga Ana, me te whakatauira ki aku tamariki. Āhua nanakia rātou, engari ko, ko tēnei, ko Sesika tēnā, āe, he ingoa nō Tonga, Sesika Lupe Te Puawaitanga, Ā, ko tēnei te waenganui, māia kiri tāhanga, ā, ka taea au, i taea au te, te tapaina i te reo Māori anake. Engari ko tēnei tā mātou pōti, pōtiki, ā, tō māu, tā māua pōtiki, ā, He, āe, he tama ia. Ko Siaosi te kēpa, tōna ingoa. Anō nei, Siaosi. Anō nei he, he, um, he kupu nō Tonga. Engari, āe, ko rātou, um, tahi, rātou tahi aku, ōku ao atu i taku mahi. Nō reira, āe, koinā taku. Um, taku kōrero. Ka pai?